Чычымаҕым дьоно сэргэтэ Чычымах школатыгар бииргэ үлэлээбит коллегаларым, аҕа саастаах доҕотторум, эһигини барыгытын бу кэлбит учуутал күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиирбин көҥүллээн. Уонна видеота устан ыыттыыбыккытыгар хаһан даҕаны долгуйбатахпын долгуйдум. Ахтан-санаан кэллим, түөрт да он сыл аннараа өттүгэр аан бастаан эдэркээн кыыс эһиги оскуолаҕытыгар үктэммит күннэрбит. Тыынча тоҕус сүүс сэттэ уон тоҕус сыллаахха атырдьах ыйын бүтүүтэ биир ылааҥы күн ардахтаах баҕайы күһүн этэ. Этэргэ дылы бүгүҥҥү курдук массыына талбыт техника сылдьыбат кэмнэрэ. Ол кэмҥэ Биэрили диэн кыраап массыынатыгар үөһэ тиэллэммит барааччы кэлээччи мал-хал бөҕөтө тиийбит этэ чооску оҕолоро диэн тыа хаһаайыстыбатын продукциятын баара, Елена Петровна Лопатиналыын Леонид Николаевич биһигини булан, талан, көһөрөн иппиттээх. Онно наһаа үчүгэй табыллыар, табыллар курдук наһаа үчүгэйдик биир гына Мария Николаевналаахха түспүппүт. Туох даҕаны далбарданан аҕай, атаахтаан аҕай, күлэн-үөрэн, наһаа үчүгэй сиргэ тиийбиппит. Онтон ыла түөрт уонтан тахха сыл ааста. Аан бастаан онно үлэлитийэн бараммын уон тоҕус сааспын туолбутум. Онон саамай үлэ, үлэ диэни билбит, аан бастаан үлэ үөрэхтэригэр үөрэммит, үлэ коллектива диэни билбит сирим Чычымах школата. Наһаа үчүгэйдик учуутал, начальнай кылаас учууталынан үлэлээбитим. Наһаа күндүтүк саныыбын. Ол курдук олоро биһиги Аҕа саастаах олох табаарыһым, дьүөгэм, куруутун биирдэ алтыһар, сылдьар киһим Августина Кимовна, Владимир Иннокентьевич Миха- Михайлов, Маарпа Семеновна, ити курдук наһаа үчүгэй коллектив буолан үлэлээбиппит. Элбэх да элбэх металлическай көмөнү кинилэртэн ылбытым, үлэ үөрэхтэригэр күүскэ үөрэммитим. дириэктэрбит Леонид Николаевич наһаа холку, наһаа номохон, ыраас да ыраас туттунуулаах биир кэм күлэн мүчүҥнүү сылдьар этэ. Завучпут Агапия Максимовна Сидорова этэ. Наһаа үчүгэй коллектив олох этэргэ дылы сарсыарда аҕыс аҥаар хаҕаттан оскуола аана тэлэччи аһыллан, киэһэ хойукка диэри үлэ оргуйар этэ күөстүү. Онно холобура бааллара бу Зоя Панасьевна, Евдокия Ивановна, Татьяна Васильевналаах Петр Павлович сибилиҥҥилэрин курдук боруоста эмиэ өрө биэрэ сылдьаллар этэ. Аргыыйдык наар күлэн мүчүгнүү сылдьан наһаа холку дьоннор Мария Егор Чууркаптар, Марфа Семеновна уонна Андрей Васильевич Андросовтар наһаа үчүгэйдик ахтабын, итиннэ үлэлээбит кэмнэрбин уонна да атыттары. Биһиги Манна үлэлиир кэмнэрбитигэр сыллата элбэх-элбэх аһаҕас уруоктары, пионерскай сбордары, опыт атастаһан бөҕө, сүбэ-саргы бөҕөтө буоларбыт, буолаллара. Маны таһынан наһаа үчүгэй кустабый металлическай холбоһук диэн баара үтүмэннээх үлэни ыыталлар этэ. Чычымаах, Чымынаайы, Харбалаах кустовой тэрилтэлэрэ, холбоһуктара. Уонна Наһаа көрдөөх түгэннэр наһаа элбэхтэр. Наһаа үчүгэй кэллэктиипкэ уһаарылламмын, учуутал киэнэ үчүгэйэ, үлэһит киэнэ үтүөтэ буолбуппар мин бу чычымаҕым үлэһит дьонугар, үлэҕэ такайбыт, үлэҕэ үөрүйэхтэригэр үөрэппит дьоммор наһаа улахан махталлаахпын, үйэм тухары махтанабын. Онон ханнык кэллэктиипкэ, ханнык илиигэ, ханнык салайааччыга түбэһэҕин даҕаны, эн дьылҕан ол курдук саҕыллар. Онон Леонид Николаевич, эн салайааччылаах бу Чычымаҕын оскуолатыгар улахан махталбын уонна эҕэрдэбин тиэрдэбин. Билигин саныыбын ээ, былырыын саас-арай оҕолору көрүстүм. Галина Егоровна диэн кэлэн кэпсэппиттэрэ Биэркин Гаанньалаах. Дөбүө уоннарын ааспыттар. Соһуйан өлө астык. Бэйэм биоһунум дии сылдьыбытым оҕолорум үөрэппит оҕолорум биоһуннара буолбут. Онон Дьэ, үөрэппит оҕолорбун таарыйа эмиэ бу бүгүҥҥү бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибин бука барыгытын уонна бары айымньылаахтык үлэлээн, наһаа үчүгэйдик сылдьыҥ, туох баар ыра баҕа санааларгыт барыта баар буоллун, дьаҥ-дьаһах муннун. Бу саамай оттон кыахтаах буолуоххайын. Сүһүөхпүт Кыайарын тухары, кыахпыт баарын тухары үлэлиэххэйиҥ, хамсыаххайыҥ, олоруоххайын уһуннук-уһуннук доруобайдык баһыыбаларыҥ уонна көрсүөххэ диэн